Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki AutoCAD wideo kursumyzda siz bilen ark, ýagny ýaý çyzma görnüşlerini görers. Şu ýerde görýän görnüşlerimiz bar. Jaý aslynda size şeýleräk düşündireýin. Başlangyç, soňky we degip geçýän nokadyny berip bilýän belli derejelerde jaýlary çyzmagymyz manysyna gelýär. Başlangyç nokady, degip geçýän islendik bir nokady, tenjenty, we soňky nokadyny saýlap bilýän jaýlamyz. We munuň başga dürli görnüşdäki çyzylyş usullary. Gysga ýoly arkyň A Enter. A Enter diýen ýagdaýyňyzda şu görýän ýaý çyzma görnüşlerinden Three Point görnüşi açylýandyr. Mysal bilen şeýleräk ýüzlük bir çyzgy çyzdym. Enter diýdim. Merkez nokadyna geldim we kyrk bir kursany çyzgy çyzdym. A enter diýdim, arka açdym. Three point e, adyndan hem belli bolşy ýaly 3 nokatdan geçýän ýaý çyzmagymyza ýaraýar. 3 nokady hem bilen ýagdaýymyzda e, ölçeglerden ýa-da berlen çyzgylardan 3 nokady hem bilen ýagdaýymyzda ulanyp bilen görnüşimiz. Delete basyp bozdum.

Ýüzlük diýdim, enter diýdim. Şu x ugur boýunça da ýene bir ýüzlük enter basyp çyzdym. Şu ýerden e, start center and e, az eken iňlis dilinden düşünýän sözlerimizden başlangyç merkez we e, soňky nokadyny saýlap çyzyp bilýän Başlangyç, merkez we şu ýerden soňky nokadyny saýlap bilýän çyzgymyz. Delete basyp bozdum. Start center angle başlangyç nokadyny, merkez nokadyny we derejäni berip bilýän ýaý görnüşimiz, fenix ýa-da 45 diýip, çärýek Töweregiň ýarsyny biz şeýle görnüşde çyzyp bilýäs ýa-da delete diýdim, enter diýdim. Bir minut. Start center angle diýdim. Başlangyç nokat saýladym. Merkezi we iň soňky nokat saýlap, şunuň ýaly ýaý çyzyp bilýän. Üçünji start center length. Start center length şunuň ýaly beýlekilerden tapawudy bar. Başlangyç merkez we şol nokatdan, başlangyç nokadyndan soňky nokadyna çenli aralykdaky şu dikine geçýän, göni birleşdirýän çyzgynyň uzaklygyny bermeli bolýar. Meselem, ýüz beren ýagdaýymyzda şunuň ýalyrak bir ýagdaýa gelýär çyzgy. Ýa-da gelip iň soňky nokady saýlan ýagdaýymyzda hem ýaýy tamamlaýar. Delete basyp boldum. Start, e, start and angle. E, start and we şu yerden berip bilýän e, ölçegimiz. Meselem, e, şu yerden bize howaýy bir çyzgy çykarýar. Şol çyzgynyň x ugruna bolan e, arasyndaky derejäni berip biz çyzgylarymyzy çyzyp bilýäris. Şol çyzgyny biz nol beren ýagdaýymyzda göni dikbarçadygy geçýär. Togsan dereje diýen ýagdaýymyzda-da şu ýerde görşüňiz ýaly çyzgyny ýaýy has dogrusy tamamlaýar. Delete basyp bozdum. Start and, start and direction Start and direction ýanky görkezen ugrumdan, metodundan Has başgaça başlangyç soňky bu ýerdäki tapawut şul aslynda. Şu biziň çyzgymyz. Görýän bolsaňyz, biz bu ýerde diňe ýaýa radius beremzok. Ýa-da belli bir dereje beremzok. Biziň şu ýerden geçýän howaýy çyzgymyza tanjent, ýagny şoň bilen belli bir burç bilen kesişmeýän, ýöne şoňa tanjent, degip geçýän çyzgylar görnüşinde çyzgylar çyzmagymyza ýaraýar. Meselem, Şu çyzgyny saýlap, şu ýerde men mausumyň çep düwmesine kliklän ýagdaýymda çyzgyny çyzar. Şo sebäpli men size görkezip bilemok şu ýerde. Şu ýerde görşüňiz ýaly çyzga görä şu nokatdaky ýaýyň bölegi bilen çyzgymyň hem şu nokatdaky bölegi bir-biri bilen burçlar bilen kesişenok, bir-birine tanjent görnüşinde, dowamly görnüşinde dowam etdi. Has dogry bir Mysal bolmasy üçin şu ýerden geldim. Şeýleräk bir çyzgy çyzdym. Mirror dedim. Bir minut. Şu ýerden Şöyle şöyle. Mesela şular ýaly ýagdaýlarda men şu çyzgylaryň ikisine hem tanjent ýagdaýda bir ýaý çyzmak isleýän diýen. Şolar ýaly ýagdaýlarda Şu ýerden Start and Direction diýip, şu nokady saýlap, şu nokady saýlap, ikisine hem şular ýaly 90 dereje beren ýagdaýynda ýa-da siz bilen OSMAP-lerden bilşimiz ýaly, şul çyzgynyň ekstensiony, dowamy görnüşinde gitýän şu çyzgyny men saýlan ýagdaýynda, Görşüňiz ýaly, şul çyzgy bilen ýa-da şu çyzgy bilen şul ýaýyň arasynda belli bir burç kesişmesi ýok. Ýagny kesişýän nokatlary yzgiderli bolup gitýär, biri-biriniň dowamy bolup gitýär. Şular ýaly ýagdaýlarda bize gerekli bolup bilýän bir ýaý çyzma ugry. Dowam edeliň. Start and radius başlangyç, soňky we radiusyny berip bilýän görnüşimiz. Meselem, 100 diýen ýagdaýymda e, şunuň ýaly ýaýy men alyp bilýän. Şular ýaly bir ýagdaý bar. Atlaryndan hem aslynda siz nämeler edip bilýändigi barada azda-kände bir pikir edinip bilersiňiz. Bir hem şular ýaly ýagdaýlar bolup bilýär. Meselem, çyzgylarda bize başlangyç nokady berip bilýär, merkez nokady berip bilýär ýa-da radius berlip bilýär, soňky nokady berlip bilýär. Bize berilýän maglumatlar ýa-da ölçegler dürli görnüşde bolup bilýär. Şolar ýaly ýagdaýlara görä biziň ulanmak isleýän ýa-da biziň ulanyp biläýjegimiz ugurlar has azalýar. Hawa, men bärde mysallarda düşündiren ýagdaýymda şul nokat bilen şu nokadyň arasynda şu ýerdäki ýaý çyzma görnüşlerinden hemmesi bilenem çyzyp bolýar. Ýöne tehniki çyzgylar bular ýaly aňsat bolanok. Meselem, başlangyç nokady berip, soňky nokat berilmän biler, boý berlip bilner. Şolar ýaly ýagdaýlara görä, bu ýerdäki on bir sany ýaý çyzma görnüşi kän ýalak bolup biler, kän bir biri-birinden tapawudam ýok ýalydyr, ýöne bize berlen maglumatlara görä, biziň çyzgylary çyzmagymyz üçin gerekli hemmesi. Start and Radius-da galdyk. Center, Start and. arasynda iň size şeýleräk düşündireýin. Bilýän biziň mekdep döwürlerinde çyzgy sapaklarynda ulanan e, sirkulumyzyň logikasy bilen hereket etýär. Meselem, e, näme etýändir? Birinji nokadyny saýlaýandyr, merkez nokadyny. E, soň iňňesini belli bir nokada getirip sazlaýandyr ölçeg almak üçin. Soň şol görnüşi Şunuň ýaly hereket bilen çyzgyny çyzýas. Meselem, ýüz segsen dereje diýen ýagdaýymda ýarym töwerek görnüşinde berdi. Delete diýdim we şunuň ýaly ýagdaýlarda start end diýdim. Biz öz görşüňiz ýaly şu ýerde 360 derejäni tamamlaýar. Eger men tersine çyzgy çyzmak isleýän ýagdaýymda şu ýerden bir minut start center Angeli Madeni. Şu birinji soňky nokady saýlap, minus togsan dereje diýen ýagdaýynda tersine hem ýaý alyp bilýäňiz. Delete basyp boldum. Nirde galdyk? Edil şonuň ýaly ýene bir sirkul logikasynda bir ýaý çyzma görnüşi. Baş e, merkezini okadym, saýladym. E, kesişmeni okady we bu ýerde biz islendik ölçegi, has dogrusy derejäni biz berip, meselem 60 derejelik bir e, ýaý çyzyp bilýäris. Delete'e basyp bozdum. We şu ýerde hem görşüňiz ýaly Center soňky nokat we ýene şol nokady kesip geçýän şul başlangyç we soňky nokadyndan arasyndaky çyzgy uzynlygyny berip çyzyp bilýän görnüşimizden ýene biri. Bu ýerde biziň girýän maglumatlarymyzyň, berýän başlangyç we soňky nokadymyzyň ýeri üýtgeýär. Başga görnüşlerde has berilýär, has dogrusy. Şunuň ýaly ýagdaýda çyzyp bileris. Delete bas. Pozdum. Iň soňky ark çyzma, ýaý çyzma görnüşi. Continue. Continue şular ýaly ýagdaý. Da bize kömegi degýär. Çyzgynyň dowamyny ýaý görnüşinde bize çyzmagymyza ýaraýar. Meselem, şular ýaly bir çyzgy çyzdym we şu ýerden Continue diýen ýazýan-da, şonuň dowamyny ýaý bilen dowam etdirýär. Mausym bilen, mausymyň çep düwmesi bilen kliklän ýagdaýymda-da tamamlaýar. Delete basyp bozdum. Indi biziň bu ark çyzma ugurlaryndan esasy ulanjaklarymyzy sorasaň, sorasaňyz, esasan e, three point, e, start center end, soň başga start end direction we e, center start end görnüşlerini beýlekilere görä ulanyş usullary boýunça has ýeňilligi boýunça Size şeýle düşündirsem. E, tapawutlanýandygy üçin e, beýlekilerden has köp ulanarys. Gysgaçarak şeýleräk e, ark ýaý çyzma görnüşleri. Geljek wideolarymyzda görüşýänçäk e, hemmäňize sag boluň.